Ah, ulutu. Ululo. Iduogo kendo. Aduogo. Yero koni tinde. Eh. Chenja nwago mpaka mua buogo ji. Eh, bana nwachambua biblos. Eh, chambua biblos bwana. Eh, zani zani. Wanya wanya bedo pastors mabeyo. Wanya bedo pastors mabeyo. Ah, gima mit na tinde. Eh. yani kaparo ga samoro mm. yani kaka gima ne timore nwa chon kapod watindo cha mm. Eh, yani kata kidhi dala kiywak ng'ato osegoyi mm, idhi tugo gi jomoko idhi tugo gi jomoko mm. mani en itis idhi tugo gi mm. jomoko mm. to jogo ogoyi nikech ikeny nikech ikeny ogoyi nikech ikeny to kata ibi ng'e niya in ema ikwinyogi mm, ikeny to inyap ikeny to inyap to dhogi to u to dhogi to u omena koro jogo ogoyi eh. iduogo gi ywak mane kaka ni gang'o wang'ine eh, dala uto bor liet osechami kamine ni odhi nyogini ni ku Mtoka miriambo midhigo kiriambo mbele kama. Koro iywayo, ifulo utare gi wich moro. Eh, chu- nyaka chuny mitoka okethore Chuny mitoka koro oketho. Koro ywak kobiro. "Eh, To me ijomo je- idonjo dalani. Eh, Iweni iweni babau gi dhi rwaki maber gi mor. Mm. Ni mondo lweny odog kocha koro. Nikech mane ji ijomo, biro eh. omo. eh. ijomo jo-

Jadi umpe jadi ango ah, mucha muti yendi no. Ango ah, mucha muti yendi. Omena to jad bung kuin. Kor kane gine gine moro mi mose jicha. O winjo ra moge winjo kamoro mi mose ji. Ntie osip ne en ok mose ga. But o winjo ntie jo mo mana ng'eyo. Mano ng'ane. Mano jaero no. Eh, nyahera Wema- nang'eyo. no, se- Mano nyar we kia motegno nyar. ahinya. Eh, nyako motegno ahinya Mm. iyudo ka jaduong' wiye nie program moro iwe ni idhi to wuo kocha Mm. in mikuongo igoyi moro Mm. Gin piny omera to it ang'o mane idhi yomo koro makosa ni minyalo negie Eh, ne en ni osechwadi kamano kaeto iwuok kimedo ywak gi- gi gi wich moro Mm. Eh, nikech koro wachni to he joma dhi omo gi kore machak kendo goya to magi jomane mm.

ikwalo kata 20 ngini 20 be sana sana 20 ni jiwero ga kwalo ne en pesa moro mine nyalo timo godo maundu te mm. inyiew kata madh nyuka mar 3 bob kise madho nyuka mar 3 bob kati chamo kata mana gigi siling siling hakuna kuon hakuna kuon idhie mar 1 bob kata mar 5 eh, mar nitie a ah, a ah, dong usechikruga ga jomoko eh, nitie masungi ga eh. koro ibang'e mbele gi tiluoro pa ka usatin ball satin ball satin ball ka minyodho kata patko kata luenda Omera mi kae to chwa, chwa ni inyiewo Eh. ne joma kwinyi, yani jo osiepeni mochayiga. Gin gicham chwa. Ibude negi Ibudi negi. 2 liters. Two liters kanyo to kola 20. Omera midhi chiemo mitimo maundu ka omera mimoro omera odiochiengi bedo maber. Kae to oyudo kendo ni support no. Be ni udhi uchaku yombo. Mera.

Mm. Tebe, kise timu lweti ni tokore de kitu ngi toki kama. Bani ni yo. Mera me yo mama ni kala ora, mi lo kuri ora kwa don kuri didala u. Ah. Ibu jo mayati ora kai ni. Eh, mero nyulo se manyi. Eh, ubiro. Mama udeji nyero. Ma. Aduago. Tomago, maluro ni. Chino ko, uwete gidi lumene ni luro, ino kiwoti.

Kasi ing'e ni nayudo niya 20 nota mitiyogo te Eh. koro ing'e ni pesa ma- mi- mikwalo kapod matindo koro ka nisekwalo pesa Mm. to pesa odagi rumo pod idong' gi 7 bob Mm. pod tagi motagi motagi bende michak inyiew nyaka ice mar siling ice be koro ka ng'ich kodi ka ice koro Yeah. ing'e kaka itimo tiwito tiwito en tek ni Kare kore- en nitie kri gik moko to idwa nitie gi pesa Kati loko gi pi kodi modho. Eh, gimitimo

Karo wadu matin bosa wacho kaka ni chiemo e sport. No ne. Opicha to nogoyi lakini kaka nopimo to kama ma wong'eyi bende wacho ni amano tedi. Mano adier. Kendo kiriambo ni to kaka ni amano tiriambo ni ang'eno rachga. Ang'eno rachga lakini mano tiriambo ni. Omera kaka osepim kaka ne oneni kido ma oneni go cha. Onyiepo ni osiepege. Onyiepo ni osiepene. Ne gine ma giwer. Gine ne sasa gine chikri ba. Ne gichi mo. Onye pone nyiri. Onye pone nyiri. Ah ba tu gimana ber na ga audio ching mana ber na kana watinda cha. Mm. Ne ni Saturday gi Sunday. Sana sana Saturday. Mm. Koro Friday na na usoka yen. Mm. Koro kaji Friday ngini nyaka teri yen sikul. Mm. To ane koro na na loso chama na moro kanyo. Mm. Gi joma wigi tek kiwana. Mm. wan koro ne sama ji kelo yien no hmm. to wan koro ang' wadok gi yien no winjo kelo gok wakel hmm. kelo ke wakelo hmm. but ma jogo biro go nitie kaka wang' wapogo gi jopuonje mondo wan bende wadog gi magwa koro kise gine to nok itere dala nikech kitere dala u jonyuol bende dhi tedo kode mane nyalo dhi asara ma ka gicho muoch nie sikul kocha dhi asara nini Koro gima itimo, Ah. ipande e bungu kamoro. Pando yien. In iming'e stoni no, in iming'e gosiepeni. Mm. Ma kilewo matin ipod tich odi, iwinjo niya, ng'ane kal kata bane kaw na yienda bwana riwna gi meki, thati thati. Mm. Kadwa walo. Eh, kadwa walo. Kendo kik item ni ng'ado pesa na. An walo na ok adwa. Ting'e Pok to ng'adi. Eh, pok to ng'adi. Osiepni ni sawa. En osiepni ma true. Oting'o gi ogungo gi omera modhi kodgi. Ber. Adieri. Ang' idhi ichamo. Bwana koro ka Kendo gimbe- koro uri- uriwo nyiepo. Eh, uriwo nyiepo.